Ye mi ame via yeke mi va le akpa ɖeka akpa ɖeka na si mi da va le mu onde. O ale wa le ke ha. Sio. Asie je ji we. Mele na mo.
Asie je ji o.
Ngogbe yi me la. Mle a ko ni mi. Le ngogbe. Tu abo gere gwa ni ni enu de gbo. Ne nu de la.

Wava nɔ fi ma dze ŋgɔ. Odzo va nɔ anyi la. Ee, aƒetɔ.
Kiti gamu le ge. Ee, miawo ɖe. Halala. Eyi mo kpɔ ala bia. Nyateƒe tɔlo. Adzinɔ dzina vi. Adzinɔ dzina vi. Ee.
Aƒetɔ nye va ya ɖe ƒe nu ya nya kpɔ. Ya nya kpɔ la.
Ama.

Axadzi pipi mɔ katã atutu yi ɖe kple sube ne me yi ma ate nɔ megbe dome kpɔ eme kɔ. Yo. Tɔ yi na ba.
Ne ne gbɔtɔ ya dai nai. E tso lili wo ye. Ebe yi ŋkɔ nye ama. Ama. Ama. Eye ŋkejɔ a. Nyamɔ susu be de. Nyɔnuvi ko ma kpɔ. yi ƒe dzidzime nanye kɔsiɖa wuwu fiɖa memla kɔsiɖa ya ko maɖe o oh, megblɔ ya ma ɖe susu nye wo
ee ee yevo be weekend mm. ee abe fiɖa memla kɔsiɖa ah. ee ko maɖe o oh, fine enɔ lia etɔ ya de me yi geɖewo gbɔ le kɔsiɖa ya me.

Edzi ɖo dzɔ nam ŋutɔ. Edzi dzɔ nam. Ɛ, edzi te nɔ nye dzɔ tso dzo ɖa kakaka da shi ne dzo ɖa. Me nɔ dzidzɔ kpɔm. Enyi ɖe le nyi. Ah.
Enya dzɔ bɔ mi mi le kutɔ gbé tsɔ. Atsia.
Oh. Me yi ga wo ƒe bla she ke yina lɔ fa ɖe kafi na kpɔ be me ɖɔ le agbaze. Nga. Ama. Bibi me pe ni ne le biasi. O nya bia fi ma o ƒe bla me vɔ atɔ ya. O.
Ɛn.
Tso. Ɛɛ nga. Eka dzi via me dɔa yi kli dɔ. O ya me bu na mo. Tso me le bo ɖe ke ŋu o. Me le bo ɖe ke ŋu.
Nyam ki se bi vi o ntɔ tsa vi ki. Tso fi ya ka ama ne dɔ su kli ata ebe si wa ha bleve no. Ta di wa bleve no. Ta bo ku ne. Efa fa fa. Abe tsi fafa ene. O oh, ɖekadzevi nyuiwo hã. Mele gbe ma kpɔ ne ge ɖe eƒe xɔ me. Aɖukpo dzi kura nyo mi. Oh.
Na awu nye mɔ do lo. Hmm? Ɛɛ. Nye ŋutɔ kɔ wɔ ni. Ndi yɛ mi gbɔna eme va kpɔ awu yibɔtɔa. Yibɔtɔa. Yi me ƒli ni yi wodo ɖe gɔme. Vuvu yɛ wodoa woɖi ƒugbe.

Mm. Adzigbonu dzaa wònɔ fu ɖe ne wa mm. fiva sesẽ ma. Mm. Meɖi tsa fia mebia me ɖo amagbe dala yo ee ye dana adzigbonu dzaa. Agbe kpete ŋɔ me na de ʋɔ me mi dzoe. Ɛ mekɔ ka de me o woli menye ɖeka mo kɔ be ɖo fiva sesẽ tɔ yi ke mhm. adzigbonu dzaa tɔ ma eya kpɔ ya dzani gblu dɔ ya le dziwa.

Ɖevi aɖe kpɔ ya ɖevi nyuie ɖe. Ɖika naku dɔwɔa. Ɛ sida dɔ ya ko woda no do ko woda no do ko asida wa gbe vɔvɔa. Ne wonye gɛ la sua ne ɖikulo. Medze agbantɔ eya tsi wo ke roya. Eza tsi baba tsia.

Woyɔna fiawu fiamatsia ye mewɔ be nu. Ah, iye nyawa enyi nyaga hã. Gbɔdidi, gbɔdidi.
Awɔ awɔ mesi, wo le kɔ ɖe mɔ. O gbɔdidi la, kpɔ gbelitsi ma kpã ya gbɔdidi gbelitsi ma kpã. Anya mi ya wɔna. Akpɔ azɛ ala sio mi adi ɖa la. Akpɔ ya. Ya ɖe, ya ɖe ko ya nɔ anɔ ŋutsi wo nɔ akɔ nɔ anyi mlɔ adre subi te akɔ nɔ anyi mlɔ vɔ. Vevie tɔ aya ya me dzi me ne to ŋu.

Mɔxɔ dɔ enu vɔe. Viviɛ nu nye alo va kɔ ɖe viviɛ ye nyaga. Awo la awo la aƒetɔ nye ɖevi ma nyo mati nɔ lɔvi sɛn ɖevi ma hã ɖe. Mele nyi ɖo mele nyi ɖo ne ne numa bezo nuke nuke nuke yɔ nuke nuke wònye wɔ fia kaka nyɔvia nyɔ dzovia. Na dzɔ anyi dze ɖevi ma gbɔ adi gbogdɔ wa adi gbogdɔ wa na anyi dze ɖevi ma gbɔ. Wọ́n ŋusẽ mele sɔ tɔnɔ anyi nɔ kɔ. Anyi nɔ bɛ mɔ mɔ jɔ dine kɔ. Tagbɔ mele ke mele asi o. Tagbɔ ɖe ke mele asi o. Nanɔ sesie. Manɔ sesie ɖe ati keme dɔn wa. Ati keme dɔn wa.
Yanyi gblo dɔn ma. Ne ɖe fima mete wo fɔ. Natɔfɔ. Natɔfɔ na ba gblo.
Ah.
Natɔfɔ na gbɔ. Meka mo. O o tɔnɔ. Ah.
Amega. Amega.

Yɔ kpo gãtɔ. Wokɔ atike bena ma ma dzo ha ma bi dzo ha le fia nu gbɔ. Ame gã ma xɔ ga. Ebe ɖe mo lɔ ando lo. Ame gã ma xɔ ga. Mo lɔ ando nye mia bo dza mo. Asi wa asi awun ti na ma dzo la. Ma xɔ ga la. Tsa. Ke be nyo.
Leke